Dwar il-gost u l-isfidi tal-kitba tfal.
Hemm numru ta' ġeneri ta' kitba għat-tfal. Ħa nibdew miż-żarnett, pereżempju. Ż-żarnett għalihom il-kotba ġeneralment ikunu b'karta ħoxna ħafna, kważi kartuna ħoxna. Ġeneralment l-istampi jkunu sempliċi ħafna ħafna, minimalisti u b'xi kelma waħda, u ġieli anke bla kliem. Hemm kotba li daħlhom jgħakk fil-banju, jiġifieri apposta għall-ilma, kotba li ġġorrhom li jeħlu mal-pushchair, apposta għall-pushchair, u kotba magħmulin apposta biex it-tfal ma jqattgħuhomx, imma biex jidraw iżommu l-ktieb f'idejhom, iqallbu l-paġna u fl-istess ħin robusti. U mbagħad hemm il-ktieb bl-istampi, forsi dan huwa l-iktar ġeneru magħruf għat-tfal. Il-ktieb fejn inti għandek l-illustrazzjoni u l-kitba jimxu id f'id. U dan huwa naħseb wieħed mill-iktar ġeneri li nħobb. Missa nasal għalih, għax apparti l-ktib ta' tfal, mbagħad it-tfal weħedhom jibdew jitilqu jwarbu il-ktib bl-istampi, minħabba li għandu l-istampi, minħabba li huwa kbir, eh, minħabba li jridu jidru iktar eh, bħal kbar. U mela jibdew ifittxu kodba binqas stampi inqas kbar, eh, ġifieri mbagħad is-size normali, is normali tagħna eh, tal-kodba li nixtru aħna l-adulti u mingħajr kulur. U allura hawnhekk il-paġna jibda jiżdied il-kliem fil-paġna u anka l-istampi joqsu u sintendi il-kulur ikun eh, iswed u abjad. Sakemm fl-aħħar il-kodba jsiru rumanzi jew anka sejr osra bi kważi xejn stampi jew ħa ngħidu hekk ftit li xejn u naturalment iktar kliem. Jiena l-iktar li ktibt fil-verità tfal u anke l-iktar li traduċejt huma l-kotba bl-istampi. Ħdimt ħafna ma' illustraturi differenti, ma' fost l-iktar illustraturi ħdimt ma' ħomija Lisa Falzon, ma' ħamilt tlet kodba fil-fat Mingu, il-qta testa maċċat u is-Sinjura Klaus. Sabiħ, din hija sfida sabiħa li taħdem ma' illustratriċi. L-ewwel qed jiena ntiha l-istorja vera l-idea tibda minni f'dan il-każ, imma mbagħad hi dejjem toħroġ b'idea oħra u allura jiena ikolli l-lok fejn nibdel anka mill-istorja u ċertu dettalji Peress li hemm numru ta' klim li tista' li diffiċli tajdu ħanajdek, ma ninsewx li qed nitkellmu fuq it-tfal. Ġint ma tistax tikteb kollox, ma tistax tkun kumpless, ma tistax tikteb sentenzi elaborati, ma tistax toqgħod tinħela fid-dettalji, inkella jaqtgħu qalbhom. Allura d-dettalji joħorġu fl-istampa, fl-illustrazzjoni u Lisa hija tajba ħafna biex tdaħħal dawn id-dettalji. L-istess Matthew Stroud, Matthew Stroud ukoll ħdimt dal-aħħar fuq ħafna proġetti miegħu. L-istess hija hija xi ħaġa li pereżempju fejn fejn dak li ma ngħidx jien bil-kliem jgħidu l-illustratur eh, bl-istampi. U t-tfal fil-ktib tal-istampi jistgħu jaqraw l-istorja mingħajr ma jaqraw il-kliem. U mbagħad ukoll jaqraw il-kliem għax ġieli jibdew jieħdu gost li qed jitgħallmu jaqraw u li kapaċi jaqraw, mingħajr lanqas biss iħarsu lejn l-istamp jiġri għalihom, eh, huwa suċċess li inti qrajt sentenza sħiħa u allura paġna sħiħa u mort għal paġna l-oħra. Il-ktib ta' tfal huwa elaborat, jista' jkun dwar ħafna ideat eh, differenti, eh, ideat anka tal-adulti, eh, per eżempju, ta' testa maċċat huwa dwar il-mewt. u t-telfa tan-nanna. Imma jista' jkun jista' jkun pjuttost makabru, ma jista' jkun ferri, jista' jkun wara kollox din hija l-ħajja le, ġifieri huwa rifless tal-ħajja li qed ngħixu għal rifless ta' dak li jgħaddu minnhom anka anka t-tfal. Eh, waħda mill-ikbar sfidi naħseb fil-kitba ta' tfal hija li aħna bħala adulti li qed nikdbu għalihom forsi nsibuha diffiċli biex ma nagħlmuhomx. Ġifieri aħna dejjem qegħdin hawn fuq, aħna dejjem nafu li aħna nafu iktar minnhom. Ehm, eh, aħna niftakru anke fit-tfulija tagħna u nippruvaw ngħaddu l-esperjenzi tagħna eh, u dak kollu nafu lilhom. Mentri fil-verità mhux dak għandu jkun lan fil-ktiba tfal. Imma li Permezz tal-ktieb ngħinuhom jikkultivaw l-immaġinazzjoni biex huma jidħlu fih, jidħlu f'dik id-dinja immaġinattiva u jieħdu gost biha.